Bagyr. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda bir oba bar eken. Ol obada gassap ýok eken. Et hem satylmaýan eken. Bu obanyň adamlary goňşy oba gidip et satyn alyp gaýdar eken. Günlerde bir gün bu obada et satylýan dükan açylypdyr. Obanyň ilaty muňa örän begenipdirler. Et dükanynda söwda gowy bolýar eken. Dükanyň müşderileriniň yzy üzlenokdy. Soňabaka dükana beýleki obalardan hem et satyn almaga gelýänleň sany köpelip başlapdyr. Gassap bolsa öz işlerine ýetişip bilmändir. Şonuň üçin gassap özüne kömekçi edinmegi Ýüregini düwüpdir. Gassap obanyň ýaşaýjylaryna habar ýollapdyr. Müşderilerinden hem özüne kömekçi tapyp bermeklerini sorapdyr, emma hiç hili netije bolmandyr. Bir gün gassap lapykeç ýagdaýda gapydan daşaryk seredip duran wagty birden gyrada duran pişige göz düşüpdir. Gassap. Hä, dogry. Meniň bilen iň köp gyzyklanýan şu pişik bolmaly. Maňa pişikden başga kömek etjek tapylmasa gerek. Ol obadaky hemme adamy tanaýar we olaryň öý salgysynam bilýär. Soňra gassap pişigiň ýanyna gelip. Eý, pişik, aýt bakaly, garnyň açmy? Pişik. Howaç, özüm eljuk diýýär. Eger maňa bir bölejik et beren bolsaň, senden hoşal bolardym. Ýogsa-da, sen meniň ýagdaýlarymy näme üçin soraýaň? Gassap. Eger maňa kömekçi bolsaň, günde bir bölek et berjek. Diýmek, sen meni özüňe kömekçi edip aljak bolýaň-da, meniň paýym her günde bir bölek et. Munuň ýaly teklibi hemme pişigem kabul eder. Açlykdan dik durara mudarymym galmady. Ho, sen meni örän begendirdiň. Ýöne bir sowalym bar. Sen adamlaryň öý salgylaryny näme etjek? Sen bu obadaky hemme kişini tanaýan bolsaň gerek. Eger sen et eltip bermeli adamlarymy wagtynda eltip berseň, men senden hoşal bolardym. Men ençeme ýyl bäri şu ýerde ýaşaýan. Obadaky hemme kişini hem gowy tanaýan. Eger meniň işim etleri eýelerine eltip bermek bolsa, men muny iki aýagym bilen ylgap ýerine ýetirerin, diýipdir. Şeýdip, gassap bu pişigi özüne kömekçi edip aldy. Pişik şol günüň özünde etleri eýelerine gowşurmaga başlady. Öz paýyna düşen etleri bolsa hezret iýýärdi. Şeýdip, günler keýpi-sapata geçip barýardy. Aradan birnäçe gün geçdi. Pişik işini kemsiz ýerine ýetirýärdi. Ýöne ol bagyr görse weli durup bilenokdy. Günlerde bir gün gassabyň esasy müşderilerinden biri bagyr getirip bermegi haýyşt etdi. Gassap kömekçisine, ýagny pişige berip tabşyryp goýberdi. Ýöne nätjek, pişik pişik bolýar-da. Eline-de bagyr berseň. Şeýdip, pişik bagry alyp ýola düşüpdir. Ol barjak ýerine ýetmänkä bagry iýmän durup bilmändir. Pişigiň iň soňky sözi hem şu bolupdyr. Eý gassap, pişikligimi bilibem meni özüňe kömekçi edip saýladyň. Nätjek-dä, bagyr görsem durup bilýämok. Sen şuny unutma, gassaba pişikden kömekçi bolmaz, onda-da eline bagyr berip bolmaz.